अथी ना अथी के केना दै छियै केला पाँच सौ के घेऊ ए ना वहाँ पूरा समरा एक बेर गप कर ए केला वाली कथी है ई अहाँ के केला छी मुरी मचरा तो तोरा कथी पड़ोसिया के लगे हो ने अहीं के छी हाँ लेकिन केला तऽ अहाँ के तेहन नीक नहि है जते नीक अहाँ छियै तते नीक केला तऽ नहि है

ये केना केला देखी वाली बोल केरा आय केला वाली आइए ई कते दिन से व्यापार कर पूरी मचरा केला वाली ना है जनकपुर वाली जनकपुर वाली उप केला वाली ए जनकपुर वाली और केला वाली ये जनकपुर वाली आ केला वाली हाँ सुनू ना बोलिए। केला का भाव की अहाँ का देखिए आगे वाला लेंगे ना इस साइड से हाँ। ये और तो आपको पाँच सौ का लगेगा हाँ। और वो जो पीछे वाला जो है

एक घोर नहीं लेबा ना कहियो एके दर्जन आ मोबी चेक जानी जात हम जाइ छियै पकड़े पकड़े ना इसको फोन कर मारखो हम चल केला ले ए रुको ए केला वाली हां श्याम लाल का- सुन हम बेचे आयल छी केला हँ। आ तू नु चाहे वो करे छे झमेला हम नहीं बेचबे केला हँ। हम चल लियो केला आ गेला सुनो, दियो सुनो। ना गेला दियो ना आहे के केला पर तो हमरा तू परानी में है जे झमेला हां आ अहाँ फेर भागल जा चेला का आ एक बात सुन ले हँ। करबे झमेला त नहीं बचबू केला आ रह जेबे दुनू अकेला ए त तोर केरा बिकबो न करतो नहीं बच केला नहीं पी त ल लेना केला करी छकेला झमेला ए सुनू ना देखो केला से नीक केला बाली छै त चल न तो पर खसवा के रख न निक छै त ओकरा संगे जा गप कर जे त कथि ल करता ए

श्यामलाल के बीबी छिए बुझलिए एकरा टीवी देखे के बेसी आदत छे हां बुझलिए केला एकरा बढ़िया वाला दियो छान के हां उ सरला केला ओ दुग में छु सब नहीं दे ए उ तो मंगनी तोरा आई के सरल हो तू हमारे द्वारा तोरा सरल सरल लगे हो बुझली ना आइए जनकपुर वाली आइए ई व्यापारी कते दिन जा करे छी सुने ना हाँ। जनकपुर वाली उर्फ केला वाली जनकपुर वाली उर्फ केला वाली सेटिया जो सेटिया जो मर खसा सेटिया जो

कितना में केला बेचबी तू ये ये भोरे से ही मोगिया हमर नहीं ले लगा केला आ कैला का बड़का झमेला आ एक टनी बिकली हमर ठेला पके केला बड़ा टेंशन टेंशन से पेट में गुरगुरिया दिमाग में भगल गई थी तू केला बे- बेचबे- बेचे ले आयल छी कि दुनू प्राणी में मारि करबे ले आयल छी नहीं ये हैं ये हमर घर द्वार बसबे न कली दोसर के की उजारी है कना बसतो जब दोसर के गुजर रह तो अपन घर तोहर जिंदगी में ने बसतो ये बोला गरीब छोरा ना दुखिया तोरा- आदमी छियै। तू गरीब रह दुखिया रह अमीर रह गरीब रह तू कते में बेचबे अपन ठेला बात पाँच सौ के एकटा घेर अरे एक बार होंडा होंडी बाद में तोरा तोरा तोरा ठेला सहित खरीद लेबो फेकना के रहते पाई छै जेबी में थोक में खरीद लेबो तू अपन रेट बात जे कते में बेचबी तब के भगवान के माय के बड़का मालदार पार्टी बुझाई जे पूरा दिन बेचै छलियै घुमि घुमि कऽ केला आ करै छलियै झमेला आब नहि लगाबऽ पड़तै ठेला नहि करऽ पड़तै झमेला केला बड़ा मालदार बाटी आ एकरे फँसबै कोन छियै। सोच में पड़ गया था गचमा ना ना आँखि में पड़ गेल गछ लगा कऽ कीड़ा सुनू ना बात ये यहाँ तो छी बड़का हीरा हमर ठेला के केला के दाम लगा देली सुनू ना कहलू हाँ यहाँ बड़ा नीक आदमी छै सुनू ना बाजू ना बड़ा नीक आदमी छी अहाँ ये आ एहन आदमी कोई मिलबे ना करत रहै छै मुड़ी मोचरा सब तुलसी वाली सब ना खाली रही के रही झमेला खरीदबे ना करे है एकरा केला रेट बाज में ते दुनिया नहीं घुमा तो अपना केरा के रेट बाज पूरा ठेला के रेट बाज गाड़ी सहित किनबू बाज छै ना अहाँ बड़ा नीक लोग छी अहाँ ला दाम की लगे तू खराब आदमी छी ना हाँ? खराब ना हाँ। सुनू ने हाँ। अहाँ ना हम अहाँके फ्रीए दऽ सकै छी फ्री किया हमरा में कथी एहन छै जे तू फ्री में हमरा अपन ठेला दऽ देबी हम बड़ा दुखी आत्मा छी हमरा के संसार में कोई नहीं जब तक तोरा कोई नहीं छै तऽ ओकर हमही होइ छियै हैं नहीं है अहाँ बड़ा नीक लोग छियै ये तऽ खराब कतऽ से देखा रहल छी से कह अब खार भेल छी गोड़ दुखाय तऽ बैठ रहू एहि पर ई का केरा हमरा घर पर उतार भी हाँ चल सबटा उतार अपन पाइ लिहा चेक में लेबी कि कैश में

सुनू ने हाँ ये अहाँ बड़ नीक लोग छी खराब तरह कतौ से देखा रहल छी खरूस लगै छै खराब नहि लगै छै हे अहाँके ने अहाँके हमरा मेलामे देखने रही हमरा अहाँके कोनो मेला में नहीं देखने रहिए अहाँ एना क्या करऽ लगलिए ना कुछो ना है उ ना मतलब अहाँ के हम देखे छी ना तो हमरा दिन में घंटी मार लागे बजाओ आप चलू हमरा घर पर चलू केरा उतारू पाइ ली अपन घंटी घर पर बजाब चलू हम कहिए तो बेचे छिए केला हमहूँ तऽ छी अकेले सुनू ना हाँ हम बेचे छिए केला हमहूँ छी अकेले अहाँ छिए अकेला चलू ना लगबे छी प्यार के मेला तऽ चलू ने घर पर लऽ कऽ ठेला चलू चलू गदिया के तो पहिने कह के चाहिए ठेला ना का सामान खरीदार छै सामान बालियो के लऽ कऽ जा रहल छै हमरा